Ngā, and taku. We've seen these nouns used in last week's variation, kei te haere koe ki hea. Today we're going to recap on these nouns, so let's check out our examples, and as a side note, keep an eye out for where we placed te, ngā, and taku. E haere ana ngā tamariki ki hea? Where are the children going? E haere ana te kuia ki hea? Where's the old woman going? E haere ana te tāne ki Tāmaki-makau-rau. The man is going to Auckland. E haere ana taku māmā ki te toa. My mum is going to the shop. E haere ana te perehimana ki hea? Where's the policeman going? How's that? A little more clearer? Well, I hope so. Let's look at our grammar points in context with a back-to-back -back look at our role play footage.
Tēnā koe, Ekari. Kia ora kōrua.
Kei te pēhea koe, e hine? Kei te pai.
Ka hea tō hoa wahine? She's off doing her own thing today. Oh, yeah?

Are you up for it? Ok, let's do it.
Hina e te whaea. Kei te haere a Rangi ki hea? Kei te haere ki te hui. He hui tā Rangi i tēnei rā? Āe, ki taku mōhio he hui. Pono marika. Hina, e haere nei ia mā runga i te hōiho, mā runga rānei i te motokā? Ki ngā rongo kōrero kei te haere i runga i hōiho. I runga i te hōiho, āe. Engari ko te hōiho e haere ana? Āe, ko te hōiho e haere ana. Ko ia kei runga i te hōiho. E rapuke ake nau i te kōrero nei kei te haere te hōiho ki hea? Āe, e tika tēnā. Kei te haere rā ki te huarahi, nē? Āe, āe. Ki ngā maunga rānei, he maha ngā wāhi haere o te hōiho?
E haere ana te hoihoi Engari, i tōna ake haere. Āe, e haere ana i tāna haere. Engari ki kake atu te tangata ki runga. Āe, māna e ārahi.
Mā te tangata e ārahi te hoihoi. Kia tika te huarahi.
Ā, koina, koina. Māna e kukume te taura, nē? Āe. Haere koe ki te huarahi, tika. Māku koe ara, ara, ārahi atu ki taua Huarahi rae te kore ka kotiti te hoihora. Ae, ka kotiti, ka haere te hoihoi tōna ake haere. Tōna ake haere tika tonu tēnā. Ana ka pātai atu au ināianei ki a koe, e haere ana ngā tamariki ki hea? E haere ana rātou ki te kura, e haere ana ngā tamariki ki te kura. Aa. Ae.
Me ngā, ngā motokā, e haere ana ngā motokā ki hea? E haere ana hoki ngā motokā ki te taone i tērā nei, te ata nei. ā, nā, haere tika ana ngā motokāra ki te tāone. Āe, tēnā koe mō tēnā whakamārama, āe. Ka tipu, ka ora, hī! We're going to play the clip again, but this time you'll see the screen flash when one of our new structures is used. Listen carefully.
Hina e te whaea, Kei te haere a Rangi ki hea? Kei te haere ki te hui. He hui tā Rangi i tēnei rā. Āe, ki taku mōhio he hui. Pono marika. Hena, ā, e haerea nei ia mā runga i te hōiho, mā runga raini i te motokā? Ki ngā rongo kōrero kei te haere i runga i hōiho. I runga te hōiho, āe. Engari ko te hōiho e haere ana? Āe, ko te hōiho e haere ana. Koia kei runga i te hōiho. He rapu kē ake nau i te kōrero nei kei te haere te hōiho ki hea? Ae, e tika tēnā. Kei te haere rā ki te huarahi, nē? Ae, ae. Ki ngā maunga rānei, he maha ngā wāhi haere o te hōiho.
E haere ana te hōiho i tōna ake haere. Ae, e haere ana i tāna haere. Engari ki kake atu te tangata ki runga. Ae, māna e arahi. Mā te tangata e arahi te hōiho. Kia tika te huarahi.
Aa, koina, koina. Māna e kukume te taura, nē? Haere koe ki te huarahi tika. Māku koe ara aro, arahi atu ki taua huarahi rā, e te kore ka kotiti te hoihora. Āe, ka kotiti, ka haere te hoihoi tōna ake haere. Tōna ake haere tika tonu tēnā. Ana ka pātai atu au ināianei ki a koe, e haere ana ngā tamariki ki hea? E haere ana rātou ki te kura, e haere ana ngā tamariki ki te kura. Aa. Āe.
Me ngā, ngā motokā, e haere ana ngā motokā ia. E haere ana hoki ngā motokā ki te tāone i tērā nei, te ata nei, ā, nā, haere tika ana ngā motokā rā ki te tāone. Āe, tēnā koe mō tēnā whakamārama, āe.
E He tētahi kupu ātaahua kia kia Tūhoe. Te E He, tērā kupu he pai ki te whakatoi, he pai ki te whaka, hai whakahī ana i te i te tangata pēnā ka whiu i tērā kupu. Te E He i tipu mai au i roto i tērā kupu. Kāre ōna whakamārama, kāre ōna, engari ko te e hē, e mau ana, ko te pēnei pea i waho ētahi e kī nei, kāore kāo. Koirā te e hē. Ā, e pai tonu hoki tērā kupu ki te mea. ki te ki te mau. Ko tērā kupu te ēhe ka mōhio tonuhia nō hea koe, nō hea tērā tana tae kōrero rā, mā wērā ngā whakaaturanga.
Ka tipu, ka ora, hī!

Ako, to learn, ako. Pouaka, box. Uta, shore. Tātahi, beach.

Tūru, chair. Horoi, to wash. Kanikani, Dance. Ako, to learn, ako. Pouaka, box.

Beach. Wharenui. Meeting house. Puna kaukau.

Kare An intimate friend Kare Hine Girl, young woman, short for kōtiro Hine Tama Son or boy Tama. Whaea. Mother, aunt or female teacher. Whaea. Tangata, person or man. Tangata. Pakeke. Grown up or adult? Pakeke. Wahine, woman, or wife? Wahine. Koroua, elderly man. Koroua. Tamariki Children Tamariki Matua Father, uncle or sir Matua
Ka tipu, ka ora, hī! Our native speakers have returned to help with our kupu hou. This is the same structure as our last native speaker segment, only that the focus is our kupu hou. Try picking out the kupu that are being used.
Te taea anō aku mahi i mua e mahi hakaari i roto i ngā pikitia nei, ā, pouaka hakaata, kiriata anō hoki. Kia au nei ko te rawe o tērā tūmahi e hoa ana. Kore koe e mōhio he aha ngā mahi e hōmai ana māu I ia rā, i ia rā. I tētahi rā he, he horoi, ā, kanohi te mahi, i tētahi rā he kanikani kē rā anō, he ako kē te mahi, ā, i roto i ngā tango o ngā hakaahuatanga. Ka mutu ko ngā wāhi tango hakaahuatanga, e, he rā anō kei te moana koe, he rā anō kei uta kē, arā, kei tātahi, He rā anō kei te puna kaukau, mutu atu ko haere koe ki te wharenui, mahi hakaari ai, mea rawa atu he kēmihi kē te wāhi hakaaringa. Āe, koe tērā ko te ao o tērā tūmahi, te mahi pouaka hakaata, mahi kiriata raini, horakau mate. Hoi nō pea te mate O taua mahi ko tōku potopoto anō. Nō reira, ētahi wā e homai ana he pouaka, he wāhi tūru rānei hei tūnga mōku kia rite au ki aku hoa a Hakari Te Roa i roto i ngā pikitia. Ka tipu, ka ora, hī! This is your chance to check what kupu you were able to get. They will all appear to the right of the screen.
Tētahi anō aku mahi i mua he mahi hakaari i roto i ngā pikitia nei, pouaka hakaata, kiriata anō ki. Ki au nei ko te rawe o tērā tū mahi e hoa, kore koe e mōhio he aha ngā mahi e hōmai ana māu I ia rā, i ia rā. I tētahi rā he, he horoi, ā, kanohi te mahi, tētahi rā he kanikani kē rā anō, he ako kē te mahi, ā, i roto i ngā tango o ngā hakaahuatanga. Ka mutu ko ngā wāhi tango hakaahuatanga, e, he rā anō kei te moana koe, he rā anō kei uta kē, arā, kei tātahi, He rā anō kei te puna kaukau, mutu atu ko haere koe ki te wharenui, mahi hakaari ai, mea rawa atu he kēmihi kē te wāhi hakaaringa. Āe, koe tērā ko te ao o tērā tūmahi, te mahi pouaka hakaata, mahi kiriata raini, horakau mate. Hoi nō pea te mate O taua mahi ko tōku potopoto anō. Nō reira, ētahi wā e homai ana he pouaka, he wāhi tūru rānei hei tūnga mōku kia rite au ki aku hoa a Hakari Te Roa i roto i ngā pikitia. Ka tipu, ka ora, hī! Te Taura Whiri i te Reo Māori is back to once again take us through our word of the week. Following this, we'll take a short break before we get into our exercise part of the show.

E haere ana te wahine ki te kemihi, The woman is going to the chemist.
E haere ana a Hēmi ki te pūtia. James is going to the butcher.